Lubok lok, wutye maber? Apwoyo ibino wa i kaboko lok ki gonya i nino matin dong anongo ni ma peya acito ka tic. Eh? Kor alok lok acel. Tye jami aryo, kabedo aryo ma ka in ibicito iye, myero in inen ni in kong in iti- imake o maber ma iti ready. Pien tim mutimme-ni i wiken eni pe obedo ber ba? Eh? Ineno? Jal mo ocito i nyom gikwanyo nyeri woko ki lain ca me dek enoni nongo en aye tim maber dong abiloko i kom jami ni eni wek wun wunge dok wubed ryek ineno mogo lubot lok dong tye kuman. Kabedo aryo ma in ka in ibicito iye nen ni in icamo. Ka in ibicito i lyel, nge ni icamo. Ka in ibicito i gang keny, nyom kono nyom acoli kono nyom muno kono nyom lega kono nyom anga, nen ni icamo ko kong. Hmm? Man tam ma amiyi ba. Ka pe keco bineki, hmm? ibibedi cuc cuc cuc pe ber twero wa keto cwinyi wawer lega pe pe itwero gamone pien wangi dong tye kwer itok ot dok wun luyub kono neno wugwoko cawa me cam dong mono icam ca weng obed late ajenda madong pe dong gigwoko dong loyo weng en aye ajenda me cam. Oo nongo gicwalo cwalo invitation card tuko dek bibedo cap abiro. Oo ku gin ango? Dek wa ca apar nongo dano tye ka camo ki dek ango-ni? Uneko dong lyec aye uneko ki dano? Eh? Ma wun wutero dano marac kite-ni? Dano owoto, dano pe ocamo. dano oo kenyo otim wi per per per per ki lok eh? gitim jami oyot because wan wubin ni eni wan wubin kenyo wan pe wubino ni gine wan wubin ka cam bene dano wubin ka gwenyo diet balany diet no wan onongo ki gang kany ci wutye ka galo dano ki gweno ki pingo mene cwer cwiny ma cwer cwiny ma tye wunu luyub yub ginen ni gicako gwoko cawa me cam cam koto cing ingeyo ping kilwongo ni koto cing pien ka in ingwinyo ingwinyo ci iwaco kayi icwalo cito poto idwoni kunu mene aye cawa me koto cing eno ki gwok cawa jami mukene ka dong obigale. ce me miyo gift gi ene dong wukale giwu ka cwinywu a wan pe waparo ineno ento ko loko ko ko wukel anyira gi nyuto anyira ur gin eni weng kong goli me galo dano icamo icam ki dong ica me mat bene pien en gin aweko dano cako mato kong inge kec iwinyo ur ngado ngok mada inyo mangadi ur ngadi kun ngok ada igang lyel pien wuca gal dano ica me cam. Gitim jami mogo jo dano cam dek oko. Ineno? Aya. Dong tye grup moni en aca weng bene ryemo dano ki i lain. Ca dano en obino i gang cam, i gang, i gang, gang keny, ki i gang lyeli, dano weng ngeyo ni ca me cam inena anena ka maleng. Hmm? No dong giryeyo gene ko, eh, wun jo anu tye ki cenne, no giryeyo cam ko i wi meja. tent man ki tent man tent man ki tent man wun dong wucitoko odekwu dong inyime kenyo wun wucitoko megwu kenyo ento wun jo moni dong iwaci dano dong oa jo me bolo eni dong ocito atoko dek obedo woko okuro kong dano calo dano ryeo ni weng ka ibino en en oganiza ni dong wan komiti me welfare ka bino ka rwako dano i lain ca weng. Dano obedo woko dano tye mito can dong ngat mo nung tye o iwiny ee omego pe nena rac wek ngati odony odony pa nena rac pingo in ongo onge a me bino con hmm? Ah, gene nge eni we ladit ladit ladit ti no kec pe tye ka neko ne caa magi wai dong dano bino rye lai ni ludite ni eno ni be polle gibino ka yubbe nugu yengo luweng otye ka tamo mere pigi tye dano adek keken ma omyero gitye dano adek dul dano angwen ma omyero ka ce toko dek gi tye pat omyero gitok dek gi en aye me acel kong ineno lutino ocamo woko ma peya obino ka kelo dek inyim dano kong ineno ni dek pa gitino ma titino kong gimiyo gucamo woko meno aye lok me yubba namba aryo mege ki wege madong oteggi. meni eni kong inene gitoko dagi gicwalo oko kong gucamo ineno namba adek lugoro ka dano ma tye ki peko me wot pe twero cito ka rii lain man inongo jo mukene pien wigi bene pe tiyo ngato moni tye ki wil ceya ngato moni tye ki gin odoo komo gimito cung i lain. Hmm? Dan ni enoni ka giwaye ni gibin gileg ni ah ko wek gitok dek ki lagoro ni o wek tok dek ki dano adit e wek tok dek ki latin dano lwak weng myero ye ki ci tok dek it jo nene eno ka giwaye gitok dek ni ngat en kono ni ladit pien ni mwakane dwong eno kume yot woto ko li weng eh nongo atabo ni be ucudo ko kit eni ngo gen a malo me bino tok dek ka wot i lain? Ngo mugengo en? Ci wubino ayelu wi dano ma dong dano mucung i lain. An acung wa kaca wanaka ne atye awot. Gin mukene be ki gum marac nyo kot bedi kic kic kic kom dano pi lok adek aceli. Mm? Ci bini inongo ngat mo ni oh gene wek kong gitok deke honorable ba. En honorable no tyene pe. Honorable ango ma honorable kong o be ler ata i yupi hmm? ci wun mito gitok ite dek nama acel for what eh? ineno eni lok me akona wi dyel ma pe myero gibedo i kanyepone ineno dano weng rom ca me toko da dok gibino ryemo dano ki i lain hmm? En luyub mogo ni gibino aa in nongo itye ka yeko dano ayeka ni ngati ngati oruko koti kono ngati kong oruk ticat kono ngati kong oruko gomci ngati kong oruko cikat wupoko dano pingo i caa me cam mm pingo ka i caa me rayo cene me nyom wutye ka rayone o ki bot dano weng ka i caa me toko dek ni ngati kong dok jo oruko koti dok gukwong yo namba acel ki dong apokapoka mukene ma cwinya dec en aye lok ma ibedo ka poko gweno Gweno gipoko ma romba. Neno. Gweno ka in itoko gweno ni gweno bedo ai table kene. Nga wa eno jone eno kekene gin ngeyo lok me mori kwao. Jo kene ka eno ngi lelu ringo gi dong ki muranga dong. Eh? Eno ni eno eno kit kit cwinya ngoma. Hmm? An eno mo abi telo strike mo. Eh? Wachi toko dek en ai table ke kome. En lo ai table guny da gudug gutok mwa eno ajwi wano cham kany. Ai telo strike ma oyubu pe olwonga otim ber pe olwonga atelo strike o kape ci ineno omiya gwena amwodo ki itok ot before ineno obedo ka gene gwen gwen wun wunge ni gwen nongo gin ogur ki nga nga gin pe jami ma pire tek me lok me metabolism me kom dano weng. Wumito ni jo okene aye ocam jo. Dong ene aye lok ma an amito atittiwu ba. Mm? Wun lubok lok. Pien jami mukene, jami mukene en aye bedo atimo mere i kin gang aye dano bedo aling iye. An man pe aye ling ba. Eh? Akwanyo microphone ci abe tito lok eno ni weng. Mm? Wutim ber ki dano. Pe wugal cawa ki dano me cam. Eh? In ibedo ni bet ki dano do rye lain, imito gingol, in ingol lain loko ki dano. eh? pe ogwoko wa cawa eh? pe otimo gin ango otim ber ki dano an ka abino yub gicam moko con ento pi jemini en atimo i lok me cam me gang, gang, gang keny ki gang lyel ki kacokke mo keken tamma amini tim ber cam moko kong ya ka yub tye ca angwen neni in inongo breakfast ma tye heavy mono lwongo ni branch lunch ki breakfast, brunch en tye idyere ki dyere nongo maber ka keroni pe nen ni lajayi twero tic nyoi twero tic ki bene nen ni imato pii yoo maber ka icito iyubbe ni woti pii ni dong Wun jo man bedo alego pii me lwolwota pa dano ka ywa kong ci nongo kun nongo omeko lawor ba ci omato pii ni obat wa i te te cupa kit eni eni nongo nongo kit kwo ango ni in lameno in pe in ibajeti pi pii ni. An pe amito dong kong wek dong kong acito ci tii dong kede kumeno. Ineno? Ka boko lok ki gunya, tim ber i subscribing, pe wiu wil lok i eno ni. Kuman ba, apwoyo wu tutwal.